Буа мәдрәсәсендә мәчетләр каршында дини курслар алып баручыларның чираттагы киңәшмәсе булып узды. Ул сентябрьдә узачак аттестация мәсьәләсенә багышланган иде. Киңәшмәне районыбызның мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов ачып җибәрде. Ул алга таба максатларны билгеләде. Аннан соң сүзне Түбән Наратбаш имамы Рөстәм хәзрәт Баһуэтдинов һәм Килдурас авылы имамы Кадим хәзрәт Мобаракшин дәвам итте.

Динебез көчәя. Сез дә балалар менә безнең динебезне, илебезне, Татарстаныбызны күәтләүче, безне олыларны, әти-әниләрегезне хөрмәтләүче балалар булып үссәгез иде. Илаһи амин. Һәрбер баладан азан әйттерелде һәм Коръәннән кыска бер сүрә уктылды.

23 нче август Түбән Нарат Баш авылы мәчетендә дини балалар бәйрәме үткәрелде. Бәйрәмдә Гөлгенә һәм Рәзинә абыстайларның шәкертләре актив катнашты. Бу сабыйлар Коръән сүрәләрен тиешле дәрәҗәдә бик матур итеп укыдылар. Бәйрәмгә дә милли киемнәрдән килгәннәр иделәр. Чит җирләрдә яшәүче, әби-бабаларына кунакка кайткан балалар да күңел ачты. Алар да төрле ярышларда көч сынашып, призлы бүләкләргә лаек булдылар. Бәйрәм бик күңелле үтте, бер бала да бүләксез калмады. Саф һавада уйнап, карыннары ачкач, корбан итеннән тәмле итеп пешергән пылау һәм башка тәм-томнар белән сыйландылар. Шушы табынны әзерләгән Гелгенә абыстайның шәкертләренә аеруча зур рәхмәт белдерәбез. Балалар бәйрәме бик күңелле үтте. Аны оештыручыларга, авылның имамы Рөстәм хәзрәткә, Гелгенә һәм Рәзинә абыстайларга олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Сабыйларны шатландырган өчен Аллаһы Тәгалә сезгә ике дөнья бәхетен татырга насыйп итсен.

Беренче тапкыр мәчеткә аяк атлап кергән балалар куанычын күрү шатлык иде. Авыл имамы Илдус хәзрәт Асадуллин Коръәннән аятьләр укып, ислам дине нигезләре турында кыскача аңлатма бирде. Бәйрәмне оештыручы Делфидә ханым Баһаутдинова намаз серләрен төшендереп, җәмәгать намазы укылды. Балалар арасында азан әйтә белүчеләр дә табылды. Коръәннән аятьләр, сүрәләрне сөйләү, салаватлар әйтү ярышлары бик кызу барды. Зирәк балалар викторина сорауларына, табышмакларга җавап эзләделәр. Жюри мәчеттә белем алып йөрүче ханымнардан торды. Алар барысын да зур игътибар белән күзәтеп барды.

29 нчы август Буа район имамнарының чираттагы җыелышы булып узды. Аны район имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов башлап җибәрде. Рөстәм хәзрәт инде ул аттестационный комиссиянең рәисе, ревкомиссиянең рәисе Татарстан буенча. Менә бөтен имамнар, укытучылар, Хәзер инде күбрәк кеше имам булып, беренче имаммы, икенче имаммы теләсә, инде менә шушы комиссия аша уза, камиш, комиссия аша уза, ну шул комиссия председателенә Рөстәм хәзрәт. Сүзне дәвам итеп, мөфтиятнең баш ревизион комиссия әгъзасы Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин чыгыш ясады. Кайбер мәсьәләләрне аңлатып үтте. Ва аля ман тәбиәһум бил ихсан илә яумиддин. Аллаһу Субханәһу ва Тәгаләгә безнең күңел түрләреннән чыккан хәмд сәнәләр, мактаулар булсын. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу аләйһи ва сәлләмгә безнең күңел түрләреннән чыккан салаватлар һәм сәламнәр булсын. Нәрсә әйтәсем килә, дөрестән дә, безнең Диния нәзарәтендә инде моннан дистәләгән елга артык, елдан артык, Эшләп килә бу аттестация комиссиясе. Элек бу эшне фәкать безнең инде борынгы вакытларны алсак, анда Габделхак хәзрәт Саматов дигән безнең бөек шәхесебез, казыебыз үз вакытында бу эшне алып бара иде. Хәзер безнең бу мәсьәләдә тулы эшләп килә торган комиссия бар. Анда, әлбәттә, комиссиянең әгъзалары, без бар, нибары биш кеше хезмәт куябыз. Һәм, әлбәттә, бу ни өчен? Теге Рөстәм хәзрәтнең үзенә лично бу кеше ошамады, шуңа күрә ул кешегә юл куймады дип әйтмәсеннәр өчен, объектив рәвештә кешеләр безнең Ике этапта аттестация үтәләр. Илмир хәзрәт имамнарга мәхәлләдә яңа чыккан нигезләмәгә таянып, икенче имам сайлап кую буенча сөйләде.
Шуның белән кайбер эшли торган мәчетләрдә инде безнең эш күбәя бары мәчетләрдә бераз теге ярдәмче дә кирәк дип әйтәбез инде. Хәзер инде мәдрәсә дә эшләгәч, мәдрәсә бетерүчеләр дә бар, күп, аннан соң кайтучылар да күп бар. Бераз бит инде без динне бераз аңлый, анарга инде тертергә нитәбез, яки аны кемдер тертә, ул имамга лаеклы дип. И шундый мәсьәлә килеп чыга, менә миңа икенче имамга шәһадәтнамә бирегез, бирдер дип, Имамга киләләр, мөхтәсибкә киләләр. Менә бу ниләрдә имам юк, сиңа бирмибез. Имамның мнениесе генә булырга тиеш түгел. Мөхтәсиб юк, сиңа бирмибез. Мөхтәсибнең мнениесе генә булырга тиеш түгел. Если ул тели икән алырга, аның бар процедурасы, то есть протокол белән аны мәхәллә выдвигать итә. Нигезләмәгә таянса, аны мәхәллә үзе выдвигать итә, аның бар да мәхәллә исеменнән. Тәкъдим ителә, аннан соң безгә килә, без җибәрәбез комиссиягә, комиссия уже карый, тикшерә, нитә. Шуннан соң гына. Имамнар Рөстәм хәзрәт Вәлиуллинга сорауларын бирделәр. Җыелыш мөхтәсибәтнең үз типографиясендә Шамил хәзрәт ясап бастырган ике айлык намаз вакытлары тарату белән тәмамланды. Ала Таһа Расулилла салатулла сәлам.